Aww mimkut thla ni sawm thum a ni a. Tun tum politics huangah chuan Mizoram thulangsar thenkhat te leh dampa bial by election lo awm tura candidate te chet velna leh thil dang eng emaw han tarlan kan han tum leh dawn a ni. Kan hriat angin zpm sorkar khan Nikum lam khan sales tui al thei ah khan sales an lak belh a, khakha duh lo tu tam tak an awm a, mah rawh chu khakha kawng thawm thatna tur atan te, social infrastructure leh eng eng emaw atan hman tur a nih thu kha sorkar khan an puang a nih kha pawh chu ni sela. Hemi chungchangah hian thu thar a awm a, Social Infrastructure-and Services-es zirnaah zah a sawm ruk sawrkar a inbuatsaih tan tih nia. Mizoram sawrkar chuan tui alh thei petrol leh diesel atanga chhiah cess a lak pakhat zawk Social Infrastructure and Services Cess, SISC, hmang turin sawrkar a inbuatsaih tan a. Cess lut atanga zah a sawm ruk chu zirna kaih hnaiah hman a ni dawn. SISC, Social Infrastructure Service-en Cess, ah hianin Finance Department ah theh lut tura hriat tir a ni a, Department te chuan an hmanna tur an rel tan tawh dawn a, an hmanna tur hrang hrang an tih fel ve leh Finance Department ah a let leh ang. Finance Department chuan SISC hmanna tura Implementing Department in an theh luh te chu an zir chiang ang a, a tul angin pawisa an pe chhuak dawn a ni. SISC sum lut atanga za sawm ruk chu zirna lam kaihhnawih

Education sector hnuaiah hian ses zah a sawm ruk an dawn atanga zah a sawm li chu Centrally Sponsored Scheme, CSS, ses do letna, state matching share atan hman tur a ni a. Zah a sawmhnih chu school chei that nan leh tihchang tlunna atan a hman tur a ni thung. Social sector hnuaiah hian Social Welfare Department chuan ses chu CSS do letna atan leh Social service kaihhnaia mamawh phu hrukna atan an hmang dawn a. Health and Wellness sector hnuaiah hian Health Department-in thingtlang leh hmun kilkhawr zawk a damdawi pek, supply-na atan an hmang dawn a ni. Mizoram sorkar chuan sorkar kum kal mek sang hnih sawmhnih panga hnih ruk chhungin SISC-a cheng vei belchhe sawmhnih pathum point pali pakua an hmu tawh a. Sorkar kum liam ta ah khan Vbel chhe sawm pathum point pahnih panga an lo hmu tawh bawk a ni. Heti lai hian kawngpui chhia chungchang ah hian politics a inbeih na hi a lian rin khawp mai a, tun hma tangin kan politics bawl pakhat chu kawng chhia hi a ni ve hrim hrim mai bawk. He sorkar pawh hian kawng chhia ah hian beihna an tawk ve ta nual mai. Zpm chuan nimin khan office ah chhung inkhawm an buatsaih a, Thusawitu PWD Minister Pu Vanlalhana chuan Aizawl khawpui chhung kawng siam that tan hun tur a puang a, Vairengte atanga sarang inkar kawng chhiat chhan a sawi fiah bawk. PWD Minister chuan hun rei tak Aizawl khawpui kawng major repair a ni tawh lo hi tha takin kan siam dawn a, tuna bawngkawn kawng tha tak kan hmu ang hian siam vek kan tum. October ni sawmthum Sanghnih sawmhnih panga ah hna tan a ni dawn a, Hotline hmun hni PDC Lungver leh Lengpuia din a ni a, kawngpui pawimawh laia hman tur phei chu Silchar Lungtha lak luh kan tum. Bituminous concrete a ni dawn a, Aizawl to Lunglei road pawh kan ngai pawimawh a, kan thawk chhun zawm ang, a ti. An lu ti haitu ber chu Vairengte atanga Sairang inkar kawng a nih thu sawiin Minister chuan, Hei hi kan sawi tawh a, kan sawi thin angin NHIDCL-in an enkawl a, Chutiang chu ni mah se Colaship leh Kawnpui inkar leh Khamrang leh Sairang inkar kawng te Mizoram sawrkarin contractor te ruaiin hna a thawk mek a ni. NHIDCL in heng kawng siam hna hi la mah se a laklawh lai kawng siam hna kan kalpui reng tho a ni. Leih zawh a nih hnu ah NHIDCL in an enkawl zui ta mai si lo va, Enkawl tu nei lo ang mai a awm hmana furpui a lo thleng a, kawng a chhe chho zel a tiin harsatna an tawh thu a sawi. Minister chuan harsatna mipuiten an tawk a, an tawh takah chuan sorkar a che lo thei lo a ni, a ti. Nikum lamah pawh harsatna lian tak kan pal tlang thei a, NHIDCL kut a awm a nih miau vangin a siam that hna pawh an thawh tur a ni. Chuti chung chung chuan sorkar, Mizoram sorkar chuan finance department ah siamna tur cheng ve bel chhe kua kan dil a, kan dawng thei mai ta lo va, department sum ringawt hmang chuan heng kawngpui hi enkawl sen a ni lo va, mahse sorkar in a ngai pawimawh em em a, kei ngei pawh zan riak meuhin ka thawk chhuak a, kan minister leh mla ten nitin inchhawk in an vil reng a, PWD lama thawktuten riahzilin theihtawp tak meuh an chhuah a reng bawk a ni, a ti. Sairang Thukawn Pui kawng chu tun thleng hian ngaihsakin an la buaipui reng tih sawiin PWD Minister chuan chak lakna a buaithlak em em a, Mizoramah duh khawp hmuh tur a awm mang lo, labour tur thlengin mamawh leh duh khawp hmuh tur an vang em em bawk a ni. Heng zawng zawngah hian mawhphurtu chu kan ni a, mahse Mawh kan phur dan erawh ka sawi tak angin a za vai chuan a ni lova, kawng tha siam turin khaw tha kan mamawh a, hei hi kan harsatna leh buaina lian ber niin thal hun kan thleng chho vanga tiin kan kawng te pawh a tha chho tawh turah kan ngai tiin Pu Hlana chuan a sawi. Aw le Dampa Bial by election boruak pawh a lian chho viau mai a, party hrang hrang ten inbeihna an kalpui an kal chhoh pui mek a ni a, hei hi thil mak a ni hran love. MNF chuan nimin khan chhung inkhawm an nei ve bawk a. Thusawitu MNF National Core Committee, NCC, member Pu Tawnluia, Deputy Chief Minister Hlui chuan zpm chu ram hralah puhin FCAA sanghnih sawmhnih pathum hi kan do zel dawn a ti. Pu Tawnluia chuan Pathian leh mipui zara an an sorkar leh a nih chuan an sorkar vel FCAA sanghnih sawmhnih pathum sorkarin a adopna an hnuk let nghal dawn niin a sawi a. FCAA hi Mizoram tana tha lo niin a sawi. Kan pawm thei lo. He dan hi mnf sawrkar khan Assembly-ah resolution pass-in Mizorama hman a remti lova a hnawl tawh a. Lok Sabha Secretary General hnenah pawh August ni sawmhnih pariat sanghnih leh sawmhnih pathum khan hriattir nghal a ni. Chuvangin he dan hi Mizoramah hman a ni lova, Zpm sawrkarin he dan Mizorama hman tura an pawm an adopt a hi a pui tak zet a, remna chu thlung zah lohna leh pal zutna a ni tiin an pawm thei loh chhan a sawi a, an do zel dawn thu a sawi. Zpm sawrkarin ram an hral niin a sawi a, Pu Tawnlea chuan sawrkar leipuiin an duh dan anga Mizoram hmang thei turin phalna, blanket permission, an pe hi rem an ti thei lo niin a sawi. Kawng hrang hrangin tun hnaia nationalism in beih a tawk mek a, kan ram, kan hnam leh sakhua veng him zel turin hnam pasal tha leh martar te hniak hnung i zui ang u. Mizo mipui te, tanrual a ngai leh zual ta hle niin a sawi. Hetih lai hian nimin vek khan Dampa by-election in buatsaihna kal chho zela INC candidate Pu Joan Rotluangliana chuan campaign a tan bawk a, Ailawng leh Rei Ek a tlawh a, Chak ngei an inbeisei thu leh mnf candidate chuan sum tam tak dam chhung ei an nei tawh niin a sawi. Heng khua a tlawhnaah hian thu sawiin Pu John Rotluangliana chuan dampa bialah hian din ka inbeisei tawh lo va, mahse kan hotuten khualam unit ten nangma hming lo chu lam an nei si lo va tiin min din tir ta a. Min lo dawnsawn dan hi ka rin phak lo a nia ka lawm a, ka lung pawh a che hial a ni. Mi tam takin min phone a party a nihna nei lo te pawhin kan pui duh che an ti a, kan lawm em em a ni, a ti. Kum sanghnih leh sawmhnih pathum khan helai bial hi a ta tura a lo ngai tawh niin Pu John-a chuan a sawi a, mahse a remchang ta lo va, tunah hian kan chak ngei ka beisei, mnf candidate chuan sum tam tak dam chhung ei a nei tawh a, keini chuan Pathian bak chhuan tur kan nei lo va, lo zam suh u, kan tawngtaina ah chuan Lalpa a dampa bial mipuite rilru min pe rawh tiin ka tawngtai a, a chhanna kan hmu a, ai lawng leh rei e kan campaign na hmasa berah mi thar nen min lo hmuak a, lawmthu ka sawi duh a ni tiin dampa bialah hian by election a awm apiangin a dawtah Congress an sorkar thin thu an sorkar thin thu a sawi. Pu John Rotluangliana chuan mnf sorkar lai khan Pu Zoramthanga khan dawt a sawi an ti thin tih sawiin a vision kha a sawi a ni mai a, kawng chhawngte kha tui takin a sarmawn a ni mai. Pu Zoramthanga khan tihsual a nei a, ACDP kha a sem tluan ta lo va, a hlawhtlin pui ta lo a ni. Vawiina sorkarah hian dawt thuthang a tam em em a, beisei tur dang a awm lo. An intiamna kan ti ang, an tih chu an ti lo va, kan ti lo ang an tih chu an ti leh mai a, thil tak tak an ti thiam lo. Tun tum by election-a zpm candidate hi vote pawh ni ula, mla fang mai mai a ni dawn a, ni leh tur dang a awm chuang lo, a ti. Hetih lai hian bjp lam pawh an rawn vung chho ta viau mai. Bjp Mizoram chuan nimin khan bjp Mizoram state office mipui run an tih, Upper Republic-ah Kar thar inhlanna leh political session an nei a, palak bialtu mla K Hramawh chuan thu a sawi. Dampa bial mipuite'n central ruling lam hawina chang an hriat chuan bjp tan tlinna chance tha tak a awm niin a sawi ve bawk. Pu K Hramawh mla chuan dampa bial chungchang a sawi a, Pu Lalreng Tluanga sailo thlan tlin a lo ni tawhna thlan tlin a lo ni tawhna chhan chu pakhatnaah chuan candidate-a fel vang a ni a, pahnihnaah chuan ACDP mipuiin an beisei vang a ni a, pathumnaah chuan mnf sawrkar leh an la beisei chhunzawm vangin dampa bialah khan thlan tlin a ni. Tunah chuan Pu Lalreng Tluanga sailo dampa bialtu mla zahawm takin van kohna min chhan san tak avangin by-election nei lo ngai ta a, a hmun ruak hnawh khah hi thil har tak tur a ni. Tunah chuan Emina e fian pu Lalrin tluang a sai lo an nei ta lo va, candidate hran hlak a ni tawh dawn mai bakah ACDP sem a ni tawh dawn lo va, chu bakah MNF an tling dawn tawh lo tih mipuiin an hriat tawh avangin MNF-a mipuiin beiseina an nei tawh lo a ni, a ti. Pu Kehra-maw chuan Dampa bial mipui mai bakah Mizoram mipuite hian mi lar thlan ringawt hi a fuh ber lo tih hi an hmu fiah tawh a, ruling zpm tan pawh tlin inbeisei ngawt chi a ni tawh lova, Congress ho lah Mizorama an hniam telh telh mai bawk sia, Dampa bial mipuite hian central ruling bjp candidate lam an hawi fur, chutiang a nih chuan bjp tan tlin nachans a awm dawn a hnihin a sawi. Mukesh Rama chuan sawi chhun zawmin bjp official candidate Pu Lalhmingthanga chu thiamna lamah pawh nihna sang tak nei, a nih bakah Japan ramah pawh agriculture lam mah training an lo han nei tawh a, a lo han zo tawh a, dampa bial tan hian a duai lo hle. Dampa bial hmangaihtu leh an hmasawnna duhtu a nih avangin dampa bial hian central ruling pawimawhna an hriat a rinawm a, tun hunah hian dampa mipuiten min thlangtling a nih chuan Kum thum tha zet bjp mla en chhinna hun a awm dawn a, in lo thlang tling a nih chuan bjp mla a lo tha lo a nih chuan sahni leh sawmhnih parit ah mla in thlak leh mai dawn nia a ti. Aw India ram ah hian sawrkar chhaih buai em em tu hel pawl pakhat an awm a chu chu Maoist hel te an ni. Kan lo hre nual tawh in a rinawm a, kum engemaw zat kal ta khan Mizo Police, Mizo IR Battalion, Assembly, Election-a duty te, Maoist hel te khan an lo lam bun a khatah khan Mizo Police thahnem tak an thi tawh nghe nghe a nih kha kan la hre reng ang chu maw? Tunah hian India sawrkar hian heng Chhattisgarh-a Maoist hel te hi tih rem an tum tawh a, hneh tumin bepuithlakna hau tak tak mai an kalpui tawh a ni. Chuvangin tunah hian inbeihna hi a kal chho zel. Chhattisgarh-a Kanker District huam chhungah nimin piah lam khan Helpawl, Maoist mi leh sa pathum lum an nei te chu kahlum an nih thu Senior Police Officer chuan a sawi a, Maoist mi pathum te lum an belh khawm hi chengnuai sawm pali a tling. Helpawl leh Police te hi Chin Khadak thingtlang khawbula ramngawha nimin piah zing khan an inkap tan niin Sankar Superintendent of Police Indira Kalyan Ele Sela chuan a sawi a, Inkhana hian kan kar leh Gharibata State Police leh Border Security Force, BSF, ten beihpui thlak hi an pui bawk a. Maoist mi tha pathum te hi tute nge an nih finfiah tawh an ni a, an ruang bakah hian ral thuam thahnem tak an man bawk a ni. Chhattisgarh-a tun hnaia beihpui thlaknaah hian Maoist mi leh sa zahnihsawm nga pahnih kahhlum an ni tawh a, Heng zinga mi zahnih sawmhnih pathum te hi Bastar Division District pasarih huam chhunga thah vek an ni a, mi dang sawmhnih pathum te hi Ghaziabad, Raipur Division huam chhunga thah te an ni. Kumina thah tawh zingah hian Communist Party of India Maoist Central Committee member Kata Ramachandra Reddy te, Kadari Satya Narayana Reddy te pawh an tel. Heti lai hian Prime Minister Narendra Modi chuan radio kal tlangin thu a sawi a, Man Ki Baat hun kha a hmang leh a, Mipuite chu mahni intodelhna a thlen thuai theihna turin ramchhung thil siam leh thar chhuah te uar zawk a lei turin a chah. Prime Minister Modi hian kut pui hun rawn thleng chho turah pawh ramchhung thil ngeihlei tam chu ram economy tihmasawntu tur leh kut kawih eizawnna tihmasawnna kawng pawimawh tak a nih thu a sawi. Modi hian Rastriya Sayam Sevak Sangh, RSS, kum za tlinlawmna puain postage stamp leh pawisa thir siam a nih thu a sawi a. PM vek hian heng thil pahnih te hi October ni hnih hian a tlang zarh dawn a. Heti lai hian tun lai chu UN, United Nations, General Assembly vawi sawmriatna neiah hian ramhruaitu tam takin thu an sawi tawh a, Israel Prime Minister thusawi te pawh Mizo ṭawngin kan letling a kan rawn tichhuak tawh nghe nghe a. Ram hrang hrangin thu ram hrang hrang hruaitu ten thu an sawi a, chung zingah chuan India Foreign Minister S Jaishankar-a thusawi hi tlem a zawng han thual ve leh thuak thuak ila, External Affairs Minister S Jaishankar chuan United Nations General Assembly vawi sawmriatna New York a neih a inrin ni liam ta khan thu a sawi a, United Nations chu than thu mek niin a sawi a, siam that a mamawh hle niin a sawi. UN chu dinhmun khir leh buaithlak takah a ding mek a ni, a ti. Jaishankar chuan United Nations Security Council chuan permanent leh non-permanent member chungchang a tihzo a tul a, Pakistan chu hirhfiak pawl tamna hmun a nih thu leh hemi avanga khawvel inharsatna hrang hranga tawh phah mek thu te pawh sawi lang. Inhmuhthiam lohna te, hmanrua tlak chhamna te, hirhfiak pawl hleilenna chuan UN chu dinhmun tha lo leh buai thlak takah a dah mek a ni a. Khawvel sorkar hrang hrang thawhhona tha neih chu UN thuneihna tih tlem a nih avangin nasa takin a tlak hniam phah bakah rinna nghah a harsat phah bawk a. Sawi zawmin Jaishankar chuan Arabian Sea huam chhunga UN kaltlanga remna leh muanna ken kawh a nih theihna tura India hma lakna chu India Foreign Policy vang a nih thu uar takin a sawi bawk a ni. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif khan UN-ah khan thu a sawi bawk a, a thu sawi kha India chuan a helh hle a nih kha. Tun hnaiah India leh US chuan inremna chak zawkin an kalpui a, hei hi nimin zing video khan kan han ti chhuak tawh a, India lian zel tur US-inah Break a rah sakna atan Pakistan hi a hmang kan tih kha US foreign policy kal dan phung te kan hre chiang duh a nih chuan nimin zing video kha kan lo ngai chang dawn nia awle khati chinah khan kan han duh tawk leh phawt ang a dam taiin kan awm anga vawiin tlai lamah khawvel thu thar indona thu thar leh rambial buaina te kan ngai thla leh vek dawn nia duh tawk leh phawt ang.